Tākirikiri atu ana ko te aiata i te pae o ngā maunga. Whiti o mai ana ko manu nui te rā ki runga ki te mata o te wenua. E tuku ihi, e tuku aha. Ka marino rā te tai, ka mauri ora, mauri ora ki te whaiao, ki te amarama. Ka kī ake rā, Wē anō rā, kei ngā rohe whenua, kei ngā waituku ngā kiri, kei ngā pātaka whakairinga i te mana, tēnā rā koutou, nau mai rā ki te kupu, arā, o te uru i tēnei wā. Nau mai rā i te āhuatanga ki a rātou mā te pōkaitaranuku kua rere atu rā ki a pōkaitararangi. o tātou tini aituā te taeringa mai o te parekawakawa e auraki nei a Watumanawa i tēnei wā, e ngā mate, moe ā uru mai rā. Oti anō ki a tātou katoa te kano i ora, te mataora tangata, mauri tū, mauri tū, mauri ora ki a tātou katoa. Ko te kupu o Te Uru tēnei ko tōna nā kaupapa tino rā e ruku atu rā ki ngā āhuatanga o ngā pūrongo i puta rere mai i runga i te reo o Te Uru i tēnei wiki. Koe nō rā e pou tautokongia ana tēnei kaupapa e ngā reo irirangi. Ara, koia tera, ko te korimako o Taranaki, koia tonu ko te reo irirangi o Wanganui, tae ake ano ki te reo irirangi o Kiore FM, ara, ki te Papaioia. Koia tenei ko nga reo irirangi tokotoru e tautoko ake ana i te otaka o te reo o te uru me te kupu o te uru nei. Ko au tenei ko Rowdy Broughton. Weno, ko ta tatou nei purongo tuatahi. Koia tēnei ko Te Piki o te Reo Māori. E whakamanawangia ana tēnei o ngā reo tuku iho, tō tātou reo taketake, iti anō e a ai ana e te motu whānui. Te tuku mihi, arā, oti anō te kōrero i tō tātou reo, te ako aere i ngā kupu, i ngā rerenga kōrero. Nō reira ko Te Piki o te Reo Māori tēnei. Ka tika, i tae atu rā a Te Reo o Te Uru ki te wānanga o Aotearoa ki roto o Wanganui, ki te wāwā mai i ngā whakaaro, arā, e pā ana ki tō tātou reo, nō reira, nā runga i tērā, kia whakawhiti atu i tēnei wā tonu ki te pūrongo tuatahi mō tō tātou reo. Kei te pakari are te ora o te reo Māori rānei, kei te wā i mōrearea rānei. Koinei ngā momo pātai i kōrerotia e Te Reo o Te Uru me tētehi kaiako reo Māori e mahi ana ki te wānanga o Aotearoa ki Whanganui. E tika ana kia uia tēnei pātai e te tīmatanga nei o Te Wiki o te Reo Māori. I tōku ao katoa e kite ana ahau i te ora o te reo, ā, me te aha, mātou ko tōku reanga, ko ōku hoa, ā, E kore mātou e tuku i te reo kia mate, nō reira, kei reira tētahi puna tāngata e whakamomori ana, e hemo ana mō te oranga o te reo. Nō reira, kāre au i te kite i te mōreareatanga kia mate. Hei tāna, kei te rangona, kei te kitea hoki te reo ki ngā pae pāpā o Pāpori. Ināianei, kia kā mai te pouaka whakaata, ā, he reo Māori i reira, ā, kia tangi mai ngā waiata rongonui, he reo Māori i reira, ā, kia kite i ngā kiriata, ngā pakiwaituhi i te ipurangi, he reo Māori i reira, Ā, tae noa atu ki te ao o nāianei, ki te pae pāpori, he kaiwhakaaweawe, kaiwhakaaweawe pae pāpori ngā social influencers reo Māori. Ā, nō reira, i roto i tēnā, kei te tino kite i te ora o te reo. Te āhua nei, ei tāna, kei te tino rata te unga tauiwi ki tō tātou reo. He nui te hunga Pākehā e hiahia mai ana ki te reo, ā, e kite ana i tēnā, ā, taku mōhio, ā, ehara au i te mātanga ki ngā tatauranga engari taku mōhio kei tērā takiwā tonu, ā, ko te rerekētanga, ā, i ngā tau tekau, rua tekau pea, ā, i ōna wā ko ngā pakeke, ā, aua pakeke rawa atu e whaiwhai haere ana i te reo, nē, ā, ka whakawhānau tamariki, ka tukuna rātou, ā, ki ngā kōhanga reo me ngā kura kaupapa ka pakeke mai ērā tamariki, ana, ka whai wā te, te mā, ngā mātua ki te, ā, ako i te reo. Ināianei, ā, e heke ana tērā pakeketanga. Ko tētehi kaupapa e akiaki ana i te reo ki ngā kura auraki ko Te Aū o te Reo. Ko te tō mai i te hunga kaiako, kāore ō rātou wheako i te ao Māori, i te reo Māori, ā, ka tō mai, ā, ka hoatu he wheako, ā, mā tēnei kaupapa o Te Ahu o te Reo, ana, ka āhua ngāwari haere te ngākau, te manawa, te hinengaro, me te arero, ā, ki te tuku i te reo i a rātou e whakaako ana. Ahakoa ngā apa, kaua e waeō kia tino matatau koe ki te kōrero, tukua te reo kia rere. Iruere Rerukura, Te Reo o te Uru. Kei te whataoroa tēnā rawa atu koe i ō kōrero i roto i tēnei uiui, uiuia tia koe e Eruera Rerekura. Nō tia noa, e rongo ake ana rā tātou i ngā tauira kua puta ā, i tēnei o ngā pūrongo, koia tērā ko te reo e uri āmiomio ana i ngā kaupapa uua, ara ko te ao o te waiata, ara ko te pouaka whakaata, ā, ko te reo irirangi tonu, a me ērā āhuatanga ā-pāpāo, ā, mā runga ā-pae pāpori, e kaha rāngona ana i tō tātou reo. Ā, me te mea nei, ehara i te mea ko ngāi Māori ana, ē. Ana e ako ana e kōrerotia ana i tō tātou reo, e tia nō kua uru mai a tauiwi me ētihi atu tāngata nō iwi kē noa atu. Nā, nō reira, koia tēnei, kua kite ake i te pakaritanga mai o te reo i, mai i roto i ngā tau, mai i te tau 1972, puta mai ko tērā o ngā kaupapa ki runga ki uh, te wale pāremata, ana i aki akina, kia uru, kia, kia uru ora mai anō tō tātou reo, ā, nā wai pai, ā, kua tata ki te ā, rima te kautau i nāinei, ana, kua kōkiri āre, kua ora pai āre tō tātou reo. Nō rewe, e tino pūrongo rā tērā, ā, e pātai atu ana i ngā pātai e, aro nui atu ana ki te rauoratanga mai o te reo. Nō reira kia koutou e te iwi e ka tae anō nei ka tīmata ki te ako, kia ka, tika tonu ngā kōrero a te pūrongo nei, arā, ahakoa ka āhua tāpepa ko te reo, ko te mea nui, mā te ngana, oti anō, kōrerotia mai tō tātou reo, kaua ko tēnei wiki anake, mō tēnei wiki anake, oti anō, i ngā wā katoa, me ngana tonu, me ngana tonu, tae noa atu rā ki te wā anga e kore hoki te reo e ora i tētehi iwi kotahi. Engari ka ora anō te reo ma te nui, ma te tini, ma te mano. Nō reira e tini mā, e mano mā, tēnā koutou. Ko te kupu o te uru tonu tēnei e pāpāho ake nei, awe nō, e wai ake nei ko tētehi atu o ngā pūrongo, koia tērā ko te rohe o Taranaki, i raro tonu i te maru o te maunga o Taranaki i te tū mai nā. Nā, e kaupapa tēnei e aro atu ana ki te ao o te waiata tonu. Tērā tētī waiata kua waka i a mai kua titoa mai. Ā, ko tōna kaupapa, ko te kawa o rongo, ko te maungārongo, ko te rangi mārie, a wea nō rā, ko te āhio. Ana, kei roto tonu i tēnei waiata, ara, koia tērā ko ngā kupu a ngā poropiti i puta mai i a Te Witioranga mai rāua ko Tohu Kākai, ngā poropiti o Taranaki. Nā, e aro pū atu ana tēnei o ngā waiata, te wai ake nei, oti anō rā ki ngā kupu a rātou mā, arā, ki tēnei ao tonu nei e noho nei tātou, kia noho mai ko tērā ao, hei manaaki mai i tēnei ao. Nō reira, koia tēnei kia uri ake rā i tēnei wā ki te pūrongo mō te waiata hou kua puta nei. E tīere ana te reo o te raukura Karauna ki te ware o rō. Tēnei momo waiata i waihanga i runga i ngā whakaaro me pēhea rā te tuku ngā waiata o Taranaki, ngā kaupapa o Taranaki i roto i te āhuatanga o te waiata, i whakaaro ake. Kei hea ngā waiata o Taranaki, ngā waiata hou, ngā waiata o ēnei rā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o Taranaki whānui, te pūtake o te riri, neke atu ki te rua tau ki muri, i tū ki ō wai, nō reira i whakaaro ake me waihanga he waiata e pā ana ki Kawa o Rongo. Ko te tita waiata e ono ai ki a Taranaki, te ōrokoanga mai o te waiata o. Te Kawa o Rongo. I roto i te kiriata i waihanga māua ko Carlos Ruakiri, i haria te kāmera ki Mururaupatu ki tō tātou nei marae o Opuke Tapu o Kaipakopako kia tuku aua momo hononga o Te Kawa o Rongo, otirā i ahu mai te kawa o Rongomaihia, nā runga i ngā āhuatanga o te murere me te raupatu. I puta tēnei waiata i tērā tau i runga i te rā o Maehe, erangi kua wakaputa anō i runga i tēnei rā Nā runga, nā runga i te mōhio ko tēnei te, tētahi o ngā rā motuhake o Puketapu. Ko taku raukura ra e hoa ma, e toku manawa nui ki te ao. Ko te muru me te raupatu kei. te puku o tēnei waiata. He tangata take tēneki au. uh, uh, ko, te, ko te rautaki, uh, ka aro atu ahau ki aku nei kare o roto, etahi wa ki ngā kaupapa o te wā, ko au mi taku pene e noho ana um, me te tui i ngā waiata, tui i ngā, um, e ngā kōrero erangi um, reka rawa ngā kōrero o mātou nei tūpuna. Ko te rere o puna wai anga ka kota i atu mā te pene tu'i e, e puawai mai te kupu wakarea o roto i ngā kupu a ngā mātua tūpuna. Te wai noho au ki te tau o te Pēpi. Ka haea e patopato ana i ngā mea o te piano ki ngā ui katoa. No reira, ko Kuikui tērā, nāna anō taku ngākau i hono ki te ao waiata. Ko te reo o te kuia i pāoro ki te ngākau ki reira tau ai, koinei wānau mai ko te ngākau nui ki te ao pūoro. I ahu mai a Kapao i roto i te whare o Te Korimako, I noho mā ko Uncle Archie me te whakaaro ake he aha tētahi ingoa mō tētahi hōtaka mō ngā waiata, mō ngā waiata reo Māori. Kia rumaki katoa te hōtaka i te reo Māori me taku, me taku ohorere, nui ngā ingoa. Ka rā, oh, he roa te ingoa, tēnei ingoa, tērā pea me, me, me whaka, whakapaku, whakaiti, ara me, me tō māua nei uh, whakaaro ai, pai ake te ingoa ka pao, he, he tere, he, he, he taku, uh, tere ki te rongo, mārama pai ai ha te kaupapa. Uh, erangi, ko tēnei kaupapa ka pao, ka aro atu ki ngā waiata, reo Māori. Ko tāna hōtaka a Ka Pao e aro nui ana ki te ao puoro me ngā kai waiata o te motu mā te reo irirangi. Ko taku tino wawata kia tuku he he pae, he pae pae me ki, he momo pae pae, he momo ātāmira, he whataarangi mō ngā kaiwae Kato o Taranaki, ahakoa a ahakoa te nui o te iti o to ratou nei maramatanga ki te reo Māori, ko te, ko te, ko te tino wawata kia manaaki i a rātou. Nuinga kai wāta o Taranaki kāre he reo Māori, Erangi he ngākau nui ana ki te reo Māori. Kia areare atu ngā taringa ki tāna waiata mā te Spotify, mā te Pukamata rānei, ā, ka puta, ko Te Kawa o Rongo. Aroha Broughton Puē, te reo o te uru. Kei te rangi hikitia, kei te rangi hāpainga tonu tēnei o ngā kaupapa waiata, ā, kua rongo tonu atu au i te waiata, āna, tika tonu. E aro pū atu ana, oti anō ki te kawa o Rongo, ana, ki ngā kupu manaaki a te kāhui poropiti, oti anō ā ērā o ngā tūpuna i te wā o te muru me te raupatu. Nā, ka tika kia puta mai tēnei o ngā waiata, ana, wai noa he whakamanawa i te ao Tahito, nā tae noa rā ki te whakamanawa tonu i a tātou i roto i tēnei ao e tū nei tātou. A me te mea nei he tāpiritanga tēnei waiata ki ngā waiata a ngā kuia koroeke o te ao o tua whakarere. Nā, ka noho mai, ko tēnei ko te waiata a Weno me tōna tangi, tōna oro, ā, me tōna iere, ka noho mai hei waiata mō tēnei ao e noho nei tātou. Nō reira, ā, e tika ana kia pērā, e tika ana kia pērā, tā te mea ko te wairua o ngā mātua tūpuna kei roto, heoi anō ko te wairua tonu o tēnei waka tupuranga, te wairua i a tātou o tēnei waka reanga. ana ka puawai anō hoki. Ā, ka ora mai a mua, ka ora mai a muri. Nō reira, koia tēnei e, ā, nāne ko, ka mihi ake rā ki a koe, ā, tēnā rawa atu koe i wai whakaaro nui ana ki te whakaputa i tēnei waiata, ā, i runga tonu i ngā kupu a ō mātua, e kupu akiaki anō tāna ā, tā te kai waiata nei, ā, e mea ana, ana kia kaha anō tātou, ā, e whakarite mai ana ia i te iti pae, ā, ki āhei ai a ūnga kōrero Māori, a ūnga waiata Māori, a ūnga waiata Pākehā rānei, ana ki te tū mai i runga i ngā taumata ikeike, ana kia puare tia atu, ana ko ngā waiata, ko ngā orooro, Arā, ki te waiao, ki te ao mārama. Nō reira, e koanga ngākau rawa te rongo i tēnei kāti kaupapa me puawai, me puawai mai ana te wānanga ki a tātou. E te iwi ē, tēnā koutou, ko au tēnei ko Rauru Broughton, e whakapao atu nei i tā tātou nei ōtaka i a Te Kupu o Te Uru. Wēnā kei te whakawhiti atu i tēnei wā ki roto i te rohe o Rangitāne. A, ko ia tērā ko Te Mahēmi te kaipūrongo o reira, a, ko tāna nei kaupapa ko ia tērā ko Titi Kaupapa Matua Nui, ko te a, Mana Kuratahi. A, e aha rā te Mana Kuratahi? Koirā ko te unga tatara kii, arā, te unga ririki a tātou tamariki mokopuna, a, te kāhui ririki, ana ka tū ki te a, aka ki te waiata oti anō ā rātou nei mahi akaaka ana ā rātou nei waiata kapa aka katoa. Ko te kaupapa kapa aka tērā e ngunguru mai ai ko te kāhui riringi ririki ana ki mua i te tini, te mano. Ana, tōna tikanga ia ka tū tērā kaupapa ki te tauihu, o te waka o Māui, wai anō, kei te tū tonu te kaupapa, kei te tū tonu te kaupapa, e kī anō, ara ētehi āhuatanga hou ka wāia e te kaupapa nei. Nā runga i tērā, e te iwi e, Me uri tātou ki tēnei o ngā pūrongo. Kua puta ngā whakamārama hou a te Komiti Whakahaere i te Mana Kura tahi me te Komiti Whakahaere i ngā mahi kapa haka ki te tauihu o te waka a Māui e mea ana ka haere tonu te kaupapa o te Mana Kura tahi i tēnei tau, engari ko te katoa ka kawea ki runga ipurangi, ko te whai ake nei ko te roanga atu o ngā whakamārama. Ko te hauora me te haumarutanga o ngā tamariki katoa ka noho matua. Ko te painga hoki o ēnei panonitanga i whai wā te komiti whakahaere ki ngā māngai o ngā rohe, ki ngā upoko haka o ngā kura, o ngā. Kapa o te motu nei, ā, i tatū mai tērā hui i te wā o te noho mohoao, nō reira, e mihi ana ki tērā āhuatanga, ki tērā whāinga o rātou, ā, kia whakawhiti kōrero. Ka mahi ngātahi te komiti ā-motu a Te Mana Kuratahi me te komiti whakahaere a Te Tauihu o te waka a Māui me ngā mana nui o ngā rohe puta noa, ki te āta whiriwhiri i ngā whakaritenga mō te nukutanga atu o te kaupapa nei ki runga ipurangi. Te maharahara iti nei a ō mātou o te rohe nei, ka pēhea nei tērā wairua, te wairua ka. Ka tū wā tātou, wā mātou, a tātou tamariki ki te papa whakatū waewae me pēhea tērā. Ko te mahi a ngā kaiako, ko te mahi o te whānau kia rite mai tērā hiahia tonu ki roto i a tātou tamariki o te motu kia hiakai tonu te tū. Kua puta kē atu i tērā marama i a Te Komiti Whakahaere o ngā Whakataetae ā-Motu o ngā Manu Kōrero me te huringa atu o te kaupapa ki runga ipurangi, ko te huritanga mai ki te ao ipurangi te huarahi ka parangia mā Te Matatini pea ki te noho tonu a Tāmaki Makaurau ki ngā taumata ōhiti teitei. He wānanga nui tērā, he wānanga nui rawa atu tērā. Ko, ko kore pea au e taea te whakatau i ōku whakaaro i te mea e noho taiapa tonu ana au, e, e ruarangi, rangirua tonu ana au i ērā whakaritenga. Ā, ka aroha ki ngā kaupapa kua roa nei, ngā tau kua roa nei, otirā ki, mō te taha ki ngā manu kōrero, ētahi o ngā manu kōrero kua roa rātou e rangahau ana i ō rātou kaupapa, kua roa rātou e whakariterite ana i a rātou anō kia huri pēnei. Engari e tika ana kia mehia ngā hangarau o tēnei rā. Ka tū ngā kapa katoa ki tētahi o ngā wāhi e whitu puta noa i te motu, he mea he whakakore i te whakawhitinga ki rohe kē atu. Ka whakatōpū tahi ai ngā kaiwhiriwhiri katoa ki te wāhi kotahi ki te mahi i ō rātou mahi hoki. Mōku ake, ko te painga atu e haere tonu ana te kaupapa. Umm, ko tāku anake e, e aroha ana ki ngā tamariki kāre e whai wāhi atu ki te wheako, umm, i ngā āhuatanga o te kapa haka ā-motu, umm, me te whakaaro I nipa ki te tū rātou i mua i te toko iti kei mane nō hea te kaupapa. Atu i tērā, e, e harikoa ana ngā tamariki. Kai te tika, kai te whakaae katoa, me panoni te hanga o te kaupapa e heke mai nei, me kī ko te mana kura tahi. Anei kī te ao, tēnei ao kōwhiore nei i tēnei wā, waimarie katoa tātou o te motu nei, kei te ārihi kaha tēnei kāwanatanga kia Kia patu katoa tēnei ngāngara. Mehemea ka eke tētahi rohe o waho atu i Tāmaki Makaurau ki te taumata ohiti, tuatoru, tuawhā rānei, ka whakakore i te mana kuratahi whakataetae ā-motu mō tēnei tau, 2020. 11. Te mehemi te reo o te uru. Tēnā rawa atu koe e Tēma, oti anō me te ūnga i kōrero atu ki a koe. Nā, kia matua mārama mai rā koutou, āna, koia tēnei, koia tēnei ko te āhuatanga o ēnei rā e noho nei tātou. Āna, he āhuatanga hou tēnei kua pā nuku mai nei ki runga i a tātou e te iwi e. Awe nō, a mō tēnei o ngā pūrongo tonu, ā, koia tērā ko te mana kura tahi e whai mana tonu nei. Āna, koia tērā kua rongo ake rā tātou, āna, ka Noho mai ko te ao o te ipurangi, te matihiko, ana e whakapāo ana i ngā rōpū, ana ka tū. Nō reira, tuatahi ake kei te tū tonu te kaupapa, tuarua, kua kōrero au ki ētehi o ōku whanaunga e kaiako rātou, ana ko tā rātou mai ki a au, ana koira kē te mea nui, kei te tū tonu te kaupapa. Ana, engari te wairua, taihoa me kite i tēnei wā, ā, e ai ki ēti o ngā kōrero, ā, ko te wairua rā, ā, e rerekē, ā, e rerekē noa atu, e kī anō rā, ā, tau rawa ki te rangi, hoi anō, e pāpāo mai ai, ā, e kite ai tātou, e tino rongo ai tātou te hunga mātakitaki, ana, i te āhuatanga ki te wairua. Engari ko te mea nui, ana, kua tū tonu mai a tamariki mā, ana, ki runga, ki runga, ā, i te taumata, ana, ka, ā, ai, ai rātou, ana, ki te tuku mai ā rātou, ā, mahi, ā rātou taonga, ana, ki a tātou, ki te mārea tangata. Ko te mea nei hoki e koanga ngākau, ā, e tū ana te kaupapa nei, mō ā tātou tamariki kua kaha rawa nei ki te waka pakari, oti anō ki te waka poipoi, ā tae noa rā ana ki te waka pau kaha. Ā, ka mutu, oti anō ki ngā whānau tautoko, ki ngā kaiako katoa, tēnā hoki rā koutou, ana te waiwā, ka waiwā ake nei ā tātou tamariki ki te tū. Nō reira, he tino koanga ngākau. Tērā kaupapa, tērā e te iwi e, oti anō ki tā tātou nei pūrongo ā whakamutunga mō tēnei wā. Ā, ko ia tērā, ko tētehi o ngā ā, taumarumaru, korowai rānei, arā, ko te ingoa, ā, ko te manu atatū. Ko te manu atatū, ko ia tērā ka noho mai hei wāhi korowai. Arā, hei puna korowai, hei manaaki i ngā pākihi Māori nō roto ana mai o te takiwā o Wanganui, me ngā iwi pātata ki a Wanganui. He rōpū waka manawa, arā, waka manawa, waka nui, tuku mihi, arā, ki ngā pākihi e puawai aere nei, e kaha nei te tū, e kaha nei te tū. Oti anō, nā runga i tērā, e te iwi e, me aro katoa atu tātou, arā ki tēnei o ngā pūrongo. Ā, ko te mate urutā, kei te aere tonu te taumata o te manu atatū. Kei te whakaaeretia taua kaupapa kei runga i te ipurangi hei webinar. Te āhua nei, kua piki ake ngā tāngata kua rēhititia ki te manu a te tū. Nā te mate kōwhiori, kua pānunitia ngā whakaritenga mō tēnei ui nui. Our physical summit was planned for Wednesday the 18th of August which was the day that the first day we went into level four so we had to wait at least a week or so to assess

Um, our first one in the series of four, so it's going to be happening over the next four weeks, um, every Wednesday. Kua rua rau ngā pāki kua rīitetia, ā, tu atu ngā pāki ino Wanganui nei, kei te waka ratarata mai ngā kamupene no roe kē. From our stats we can see that there's uh, uh, not only Wanganui rohe but um, right up to far actually, so far. So yeah, it's interesting like We um the the kaupapa is not just for Wanganui a iwi it's it's it's because the issues are the same kind of everywhere or the challenges um but our one of our key focus points is to really drill down and work out what's happening within our rohe and how we can support um so yeah we are getting some key findings and that's one of our key drivers for this. I ai ki tēteʻi ranga au ai tāna ko ngā wānau te mea nui ki ngā pākiʻi Māori.

procurement and working with government agencies to develop the whenua. So, so obviously the support that's available is through government agencies um, is changing with COVID. Mo te roanga atu o ngā kōrero, tiro ia te manu atatū i runga i tō rātou ārangi pukamata. Iriwere Rerikura, Te Reo o Te Uru. Ahakoa ngā piki me ngā eke o te wā ka kōrihi tonu te manu a Tatū, heoti anō ka watiwati tonu ōna parirau ki te waiao, ki te ao mārama. Koia tērā kua rongo ake rā i te pou tautoko nui a te manu a Tatū, heoi anō i ngā pākiri a ngā tāngata māori. Nō reira koia rā tēnei ko tēnei o ngā kaupapa, ana kua aro atu anō hoki ki runga ko ia ki te ipurangi, ana ki a ai ai taua kaupapa waka nui, ā, whakamanawa, ana te rere tonu, te rere tonu. Nō reira, e, ka tika hoki te mihi atu ki te ao o te matihiko, ā, e whakapipiri nei i a tātou, e āei tonu ana rā tātou ki te kōkiri nui i ā tātou nei kaupapa. Heoti anō ka mīoki rā ki te manu a tatū karanga mai rā koutou, ā, e manaaki tonu nei ngā iwi. Ko ō koutou parirau, tērā e manaaki ake ana. Ā, he koanga ngākau te rongo ake, ā, ahakoa te aa, ka tū tonu te kaupapa, ka tū tonu, ka tū tonu ko te aroha. Nō reira, koia tērā e tātou mā ko ā tātou nei pūrongo e wā nō te wiki rawa nei. Ki ngā kai manaaki mai, nā koutou i ruirui ngā kupu, ana ki tēnei o ngā kaupapa pūrongo, arā, ki a te reo o te uru, tēnā rawa atu koutou. Ki te kore mō koutou, e kore hoki e hōtaka ana kuko reo ki a Puro. Nā runga i tērā, ka ranga mai rā koutou katoa. E te iwi kia kaha tonu koutou, ana ki te areare, a me te a, mātakitaki mai, ana i, i te reo o te uru me te kupu o te uru nei. Wano kāti, e te iwi nui tonu, koutou kei uta kei tai, kei ngā wanaunga, kei ngā kārangarangatanga maa e noo mai rā i te takiwā o Tāmaki Makaurau. kia tau i ōku ngā manaakitanga ōna o te wā i ngaro, o te wā i unauna ki runga i a koutou, oti anō ki te katoa o te motu. Tēnei ko ngā parirau, arā o tēnei o ngā manu e kīa nei ko te kupu o te uru, ana e wā toro ake nei, e tuku nei ko tōna aroha, oti anō ko ōna mihi ki runga i a koutou, kia tau i ō rā ko ngā manaakitanga, oti anō rā ko te tōmairangi tapu, ki runga i a koutou. Ko au tēnei, ko Rauru Broughton, ko ia tērā, ko te kupu o te uru mō tēnei wiki, e te māngai pāo e, tēnā koutou. Tēnā hoki koutou e te māngai pāo, te rau pī mai nei i tēnei o ngā ōtaka, oti anō rā, i ēnei o ngā ōtaka. Te mana tei i te we i te tapu, tēnā koutou, ki runga, ki raro, ki wao, ki roto, rire, rire au, Pai Mārire. Ko te reo te take.